Jaluo mawinja jaluo kamoro amora ma intie. Jaluo kama intiere sani koro nyaka ikunj pachi kendo nyaka koro ok itho ela ela dhogi kitho wuoyo. Ee, sani nyaka ikunj pachi nikech wasedonjo e sirikal, gini koro marwa. Ng'at cha sani wadwa wito oko. Ee, ng'at cha wadwa golo oko. Siasa ni kama koro gike ni nyiero machien mit. Akia ni ng'ama nowacho ni nyiero machien mit moloyo mokwongo cha pod entie. Kunene tu mos nago. Kone na oro ne mos mathoth. Na koro beduru mos gima baba neno kobedo piny. Opogore gi kata idh mana yien mi idh mana blingot maromo nade ok dine. Omiyo beduru mos nikech siasa ni kore kwa ng'awe third floor, gini kore ka mit, gini kore ka nie ng'iende. Amolo wuod oganda chuma liet kimul gi lwedo. Amolo wuod nyakoga okego neya, molo sianda sene chal gi sianda na. Amolo wendo minu ma komi olimo minu to kipenj kama odhi ninde, in emi wuok idhi nindo nikech ing'eyo kama ang' ne pethne. Raila koko biro gi comeback mathoth. Owacho ni sirikal ni nyaka wadonje gi yienda mbewa. Gini kok kamit nya neno ka tingni moko nyobiro tingni nyogoyo udi piny jogo mano ya kolope ok ni nitiere gimoro ka ma big deal ka onge onge gima nitiere kanya ahinya gima wadwaro ni lope mane joka oyako joka bimbe ka oyako mondo odoge sirikal eh nikech sirikal masani ni sani sirikal iriembo gi nailot emomake Koro sani ibed ja siasa mawuok Nyanza nyaka iwuo kipimo ni iwacho ang'o tiwache kanye tiwache gi ng'a. Ok itho ela ela dhogi nikech gini kore ka mit. Jogo kore ka ywak giwacho ni baba kel maandamano. To wan bende wawacho ni wan wase andamana mwaol. Kite norumo. Kite norumo. Sani ng'ama dwaro maandamano wuog awuoga kende mondo odhi e maandamano. Apenji, to dang' wadhi wa andamana to wan ema wamako sirikal sani. Wan ema wamako sirikal sani ma ng'ama ok dwa tiyo gi headquarter mare ok bi understand. Sani wan ema wariembo sirikal ni, wan ema wawacho ni left to left, wan ema wawacho ni right, right. Sani en sawa mar winjo maber. Apenjou, ok uwinjo ni vice president biro Nyanza? Ah ah, ok uwinjo ni Homa Bay kacha wadwa bedo gi vice president ma Kenya. kendo mana miyo ha? ok uwinjo eh nikech osebedo ose, jogi osechawa yawa jogi osechawa jogi osechawa lakini kama koro gini ogikeni gini kore ka mit gini kore ka mit an nyocha neno kimuko ute gigo ute mane giyako to gigero to ni giluongo ni gi jomwandu Ute mane gigero nyaka ei aorego, mago nyomuki ote, tinga nyogo piny mara moja. Aywak aywaka ni dinyo miya kata ang'e riembo tinga mondo miya tinga. An gino nyoka muko 30 meters away, dinya kete 500 meters away. Iwinjo? Dinya kete 500 meters away. Kendo gorofni gi madongo dongo magi ma jinya tuo matuo matuo matuo matuo matuo. Eh, nikech jogo osechawa ga ming'a. eh? Omiyo jaluo sani nyaka ikunj pachi kama intie eh? Ato seche moko abedo tribalist matin nikech Kenya ka mano e life mwasebedo kwadagi eh. An kata stage ok anyal dhiye ni ayudi jaluo kanyo ti aidha piko ng'ama chielo tawe apikoni iwinjo Ok anyal, ok anyal nikech jogo oherore kigin. Ee, jogo oherore kigin, dhogi ema ibiro winjo ka giwacho to iti iweyi kanyo. Omiyo sani koro sirkal iriembo gi nylons, gini koro eka mit, gini nie third floor. Beduru mos sani onge chapni, kik utho uwe awuya ni itho uwe awuya kama intie. Ee, mosruok cha baba nyocha osetimo, sani koro eka gini mit kabisa.